Kia ora hui mai no tatou e tatou ma, nga moutere e toru nei, te Matamai Whare Kauri, a, ka ahu mai ki Te Waipounamu, a, tau no mai ki te hiko o te ika nei, a, ko matou tenei kei tenei topito o te motu e maioha atu ana ki a koutou, hau mai ra ki roto ki to tatou whare korero i tenei po. Ko nāwai i tekea tēnei e mihi atu nei. Koutou te hunga mate, hoi e koutou koutou waka ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamao. Tihei mauri mate, tihei mauri ora. Kia ora tātou. Kia ora. I ngā wiki kua pahure nei, i kōrero tātou mō ngā nekenekehanga o te ao tōrangapū. Kua hoki anō ki ngā kōrero mō te takutai moana. Me kōrero pono au ki a tātou, i pānui au i ngā kōrero i roto i te niupepa, kāore au i mārama, he mea pai rānei, ā, he mea kino rānei mō tātou Māori nei, te haka tau hou e pā ana ki tērā take nei, he aha ngā pitopito kōrero kei a koe? He hua nui
kei ngā whakakitenga o te Kōti i roto i ngā rangi tata nei. Me mihia ngā iwi i kōkiri i te take nā ki te aroaro o te Kōti a Te Whakatōhea me wērā o ngā iwi i mahi ngātahi ki te kawe i te kaupapa nei ki kō. Āta titiro ana ki te wāhanga o ā tātou tikanga i roto i te whiriwhiri a te ture Ki te mana tuku iho o te Māori ki te takutai moana. Koirā te pūtake, ka mutu e ai ki te Kōti Teitei me whai wāhi ngā tikanga Māori ki roto i taua whiriwhiringa. I mua atu o tēnā, i tū, i hanga poka ake te tūnga ake o te Kāwana ki te whakatau, Koi anake te taumata me eke e te Māori e mana ai tana mana tuku iho ki te moana. Nā wai i teka kei te Kāwana tērā mana. Oti i te Taraipiunara te kī ake e, he, kua haere koa atu te Kāwana i te mana kei a ia. Nā reira ēnei kōrero katoa kua puta nei, Ki a au he kōrero pai. Ka hoki rā ki te Tiriti o Waitangi i reira ā whakapūmautia ai kei a tātou, kei te iwi Māori, tō tātou tino rangatiratanga ki ō tātou whenua, kāenga, ki ō tātou taonga. Ā, mahara ana ahau te kōrero a Whaea Moe i tērā wiki rā e whakamahara ana mō te hirahiratanga o tēnei mea te whakapapa. Nā, ki a au koirā te raru, ko te tirohanga a te Pākehā, Ā, tēnei mea te taonga nō te tangata, ā, māna anake. Engari te tirohanga a te Māori ki tēnei mea te taonga, ā, ki tēnei mea te whenua, he whakapapa. E, ka whakapapa tātou ki te whenua. Ā, ka whakapapa tātou ki te taiao. Ā, nā, koirā te mana tuku iho e kōrerohia nei. Ā, ko te āwangawanga a te Pākehā, Ina mana te tino rangatiratanga a te Māori ki ō tātou taonga, ka haukoti tātou i a rātou e kore rātou e āhei ki runga ki ngā, ki ngā one. Engari mō taku iwi, he iwi moana taku iwi, ko te moana tō mātou ao katoa. E manawa pā kino nei mātou ki ngā mahi e mahia mai nei e te Kāwana. Nā reira, ka tohe tonu, ka tohe tonu kia tika rā anō tēnei take.
Ko tērā tētahi o ngā mea hou o mai i roto i ngā kerēme mō te takutai moana ka whakatuwherangia ko Tikanga te ture tuatahi o Aotearoa mō roto i tēnei momo mahi. Engari, pai mutunga tērā kōrero e ko te tikanga te ture tuatahi, engari, Ko te whakatinana, ko te wānanga raine i taua ko te tikanga te ture tuatahi, he uaua. He uaua mō ngā kaikerēme, he uaua mō ngā kōti. Nō reira, ka rongo au i te whakataunga kia ū tonu ko te whakapapa, Te tuatahi, o wō kereme ka pai tērā ki ahau. Ko tāku i warea i Aperehama, i roto i wēnei ka āta whakarongo ki te kōrero o te Māori me taku, me taku mihi, me taku tangi. I te wā kotahi, mutunga mai, ko te, ko te mea ka āengia mai, He pito noiho o te mea i whakarērea mai e wā rātou mātua, e wā rātou tūpuna. Paenohea tērā. I muri atu i tērā, mō te takutai moana, he, he ture atu anō e kore e taea te kaupare atu, ko te um, uh, recreational fishers, nui ngā ika me ngā kaimoana e pau ana i a rātou. Te nuinga, e pau ana i a rātou, ka mutu rawa rātou e āta whakaaro nui ana mā te Māori ngā raihana e tuku kāore rainei. Ko te mea tuarua, ko ngā seafood industry e tuku ana i ngā waka, i ngā poti, kia haere mai, kia haere mai ki tahaki i te takutai moana nei i te mutunga, Ko ngaro haere nga kaimoana i tera takiwa i te mea ko kore te taiao o te takutai moana e noho pai ki tona ake oranga. Ka rongo i wetahi taiau ki roto i Otepoti te tahi wa ko ratou nga kaitiaki o ta ratou whanga nohinohi nei. Tenei tau He kohi koe nga pipi kona, a tera tau ki ko, a tera tau kia kaua e ata tiaki ana, kia ora tonu ai tera momo kai. Na e pera ana te whakaaro, engari i roto i wenei, i wenei tohinga mo te takutai moana, Kua ngaro kē wētahi o ngā kaimoana i roto i ngā mahi a te ture, a te ture, mai te, mai ngā kaunihera, mai ngā, mai te kāwana, mai te, mai te tuku i ngā, ngā tāngata kē ki te haere mai i te mahi ika ki te hao i ngā mea katoa o reira. Nā. Nā whai pakeke ka hoki anō ki tōna ora Tika. Pēnei me tēnei pātaka kai kei Pēwhairangi nei, nē? Koe tēnei ko tā mātou pātaka kai konei. Āe. E, e kite nei tātou e māuiui haere ana. Āe. Te moana. Nē. Ngā nohoanga mātaitai. Āe. Tino raupatūngia ana. Āe. Āe. E tino raupatūngia ana. E. Pehe te, te ora o te moana i koi a koe ra? E mohio pahi ana ka ora ma roto mai a tatou matauranga tuku iho, kei kona te ora a mo nga rawa o te moana. I tera tau i pahi koutou e iwi e tai haere atu ki nga, nga mermaid pools, ka pahi atu, oh me ka wai wenei Maori e, na wai te mana i hoatu ki a ratou, ka mea ratou na matou te mana, ia. Tiaki te wahine. I mutu te haere atu o te mahi a te tangata ki reira takahi. Ae, i mutu. I konā tonu ētahi haka hīhī e haere tonu atu nei, engari i whakatapua e mātou. Nā reira, kei runga i a rātou pēnā ka haere poka atu ki reira.
Me mate tikotikongia i te pō. Ka whēwhēngia ngā te roa nei. Hoi nō, ko te mea kē nei, me māia tātou, me māia tātou ki te haka ui o tātou tikanga pēnei te rāhui. Kia ora. Moe ana tā te, he tae mai i te tau, he tae mai i te marama, mō te hī, mō te aha, mō te aha, mō te aha. Mairi, ko te mate i wēnei rā, haere i te tangata, kau kē e mātau ana ki ērā āhuatanga, ahakoa pēhea mai te marama, kua haere ki te hī, kua haere ki te kokohi i ngā kaimoana. Ka mutu o tātou ake anō hoki i a Aperehama e pērā ana, Ka, kia rongo mai koutou, i kite au i a Aperahama a mea tēnā ki a Luxon, Wehe atu koutou, horekau ō koutou take ki runga i a Ngāti Wai. Tē mai. Ii, tino horapa tērā i Pukamata. Āe, kaua, kaua e huri mai ki konei. Haere atu koutou, whakawātea atu i a Ngāti Wai, mā Ngāti Wai anō, Ngāti Wai e kōrero. Mea te mihi au ki a koe, ki a koutou. Puta tēnā kōrero i taku kaha rikarika ki te whakaaro Pohe ki te pohehe a te Kawana, kei a ia te mana i te whiriwhiri i te nui, i te iti raini o te mana tuku iho e mau nei e tātou ki te moana. Ko wai hoki ia ki te pohehe pērā e kei a ia te mana ki te whiriwhiri Ā, i tō tātou mana tuku iho ki te moana. Ka mutu, um, Quentin, tētahi o ngā wāhanga tino uaua o roto i wēnei kōrero katoa, ko te, um, ko te āhei o te tangata, te āhei o te hunga o Aotearoa ki te haere ki ngā takutai moana katoa o te ao. Pēnei nei, mehemea ka riro mā Māori anō e whakahaere ana takutai moana, ka pāhingia te kore wētahi o ngā, o ngā tāngata e tukua ki runga. Nā, i tēnei wā tonu, i roto a Aotearoa tonu, ngā tāngata e kore ana, e pāhi atu ana kia kaua te, te hunga noa iho e haere ki te taha moana, ko ngā kaipāmu Pākehā, ko, ia, horekau i te Māori, te nuinga o ngā Māori, rawa e pāhi ana i te hunga kia, kia, kia tae atu ki te moana, ki te rapu kai rāinī. He aha te mana kei a koutou i tēnei wā, i roto i te ture? He aha te, te āhua o taua mana? Tētahi wāhanga i te kāinga ko, kua koirā te raru, nē, me, me whakature rawa kātahi ka whai mana. Āe, āe. Nā wai te ka, ē, mā te ture Pākehā tātou e whai mana ki te tiaki i ō tātou taonga. Nā, me tahuri e tātou ērā āhuatanga katoa. Tautoko. But i tēnei wā tonu, i roto, mā roto i te ture, ka whai wāhi. Ina whāia taua huarahi, kia roherohengia ngā wāhanga o te moana, ka tohua he tangata kaitiaki hei tiaki i aua roherohenga, ā, mā rātou tonu e waihanga i ngā ture, ā, ko ēhea momo ika e āhei e te tangata te hī, ā, ngā tūmomo, ā, hī, pēnei te tō kupenga, te tō neti, te aha ake, te aha ake, ā. Engari kia hoki muri ka mātakitaki i tērā āhuatanga ē, mā te ture Pākehā rawa koe i whai mana, ā, kaitiaki nei ki te tiaki i wō taonga, ā, hē ana tēnā ki taku titiro. Ko te Papataimoana he whenua, ā, ka mutu nō tātou, nō tātou, kīhai tātou i tuku. Kia ora. Nō tātou tonu.
Me tētahi o ngā wāhanga o te ture e mea ana, ā, tae noa ki te 12 Māore, Māori ki waho, koia tērā te, te roanga atu o tō takutai moana. Engari, i konei tonu, i roto i te Hokianga tonu, ka mea te rangatira, e, kei konei waku whenua, tae noa, tae noa puta noa i raro i te moana ki te, ki te moutere kei kō noa atu, hei tāna, nāku wēnā whenua. E hore kau he raruraru o taku whakahaere i tōku whenua, nā tō taenga mai ka raru. Ka tahi ka taria ki te Kōti Whenua Māori ki te whakatau nā wai te whenua. Koia tērā, tērā momo pātai i a Quinton, he roa, he roa te wā o tātou e tāmia ana ki te, ki wā tātou ake tikanga ki te whaka, rite mai i te ture, ture Pākehā, ture whenua, i runga, ka mutu ka riro wā tātou whakaaro i runga i te kōrero mōhio, he aha te tikanga ake, pēnei, pēnei, koe au whakaae nei ki tō kōrero ināiane, kīngi e, kia, kia akongia te pūtake mai o te tikanga. Taku whakapae, i te mutunga mai o wēnei mahi katoa mō mō ngā kōti mō te tai mō te takutai moana, taku whakapae, e kore e taea i raro i te ture te whakamana i te hunga nā rātou wera wera rauemi, nā rātou wera taonga. E kore taea, i te mea te nuinga o te hapū me te iwi, te hapū, e kōrero ana mā mātou anō mātou e whakahaere. Nā, me pēhea te whakature i tērā? Me makere, me wetewete te ture.
Me wetewete yeah. rawa i te yeah. ture. Ka mutu i a tātou e whiriwhiri nei, e nei whiriwhiringa, ko a tātou taonga e kohuru ti ana. Uh, e nui ngā kō awawa i aenei, ko pau ngā pipi. Right. Uh, He, he haka tupuranga e tupu ake ana, kau kē, moe ana ki te reka o te pipi. Āe, āe, kua hea, ko te inanga. I te tae o ngā awa, tau horekau i runga i te, ngā takutai moana, engari e uru atu ana te, te, haere te hopu inanga i roto, i raro i tēnei ture. Nā wētahi o ngā awaawa i roto i te wai pounamu, ko maha, ko hoki mai anō i runga i te whakahaere o ngā Māori i tā rātou rautaki taiao. Taiao, nā te tiaki te taiao, nā ka tiaki te wai, kia pai ai te rere o te wai, kua hoki mai ana wā rātou inanga me wetahi atu ā rātou kai. Ki te kāinga rā e hanga. Raru ana ētahi iwi o te kāinga i runga i ngā ngā whakaritenga o ētahi iwi mō tā rātou takutai mō ana nare, say, mātou āipara whakarite ana he ture pana ki ngā pāoa, hoi anō ko te raru ināianei kia tau mai ēnei iwi katoa ki rongo o Ngāti Kuri. Hei reira, hanga riri mai a Ngāti Kuri, kia pēnei mai a Te Rarawa, he tikanga o roto o Ngāti Kahu, so ka here atu tēnei iwi ki tēnei atu taha o te motu, ko te raru pea horekau he mahi tahi, engari nui ma tātou te mahi tahi, engari mo tēnei mea te takutai, nā te mea ko tātou katoa he tangata moana, nō tātou katoa ēnei, ēnei, ēnei taonga ki te kore e tiaki, āe. Kāore ngā mokopuna e rongo i te reka o ēnei, ēnei taonga, ā, hoi anō, ko te mahi nui nō tātou anō kia ako me pēhea rā te tiaki i ēnei taonga. Ka mutu, nē, ka mutu kia mōhio koe tōku tirohanga, tātou, ahakoa ko tēhea takutai māna e korero ana tātou, ngā iwi katoa, ngā, hei aha ngā iwi, ngā hapū katoa me ngā whānau, e whakapapa atu ana ki tērā wāhi, ki tērā wāhi. Horekau kē wehenga o te whakapapa, ko te whakapapa tonu o te katoa e hāngai tonu ana ki tērā takutai moana. Engari, nā te Ture Pākehā e mea ana, engari e kore e taea i tēnei hapū me tēnei whānau ki te, ā, kia kotahia i tā rātou kerēme. E mea ana, me wehe, e mea mai koe tō wāhi, E kite au, e kite au, you know, ko, ko Raina kē, ki konei ki kō, kia kaua koe whakawhiti mai taku Raina, nāku, nā taku hapū o Te Kauimua tēnei, noho atu koe Hokianga ki tērā taha. Nā, ko pērā kē te, yeah. Nui ngā tāmure i matawai ai.
E mea ana ia.
Āe, tika ana ko, ko kite hoki hei ui, tēnā anō nei, tēnei mea te ika ka mōhio Pehea te kaukau i roto i nga raina o te, o te mapi ne. Kia ora. Au ka hoki ki a tatou tikanga ne, na hiahia ahau te haere ki te kohi pipi tawahi o te puke, ka toro atu ki waku whanaunga kei kona e noho ana i mua i taku haere ki te, ki te kokohi i te mea ko ratou e mohio ana, ko wai ko haere ki kona i roto i nga rangi tata, pena raini ko waipuke, ko aha ke raini, E kore hau e haere pokanoa ki te kohikohi, ka tū, ka wāhi kapu tī tahi, ka kōrero, ana ka haere. Tino ngaro ana tērā tikanga. Koirā ngā tikanga nē a o tātou tūpuna. Ka mutu ko te tohu, he tohu whakaute tērā e mea ana koe e whakaatu ana, e whakamana ana e ko rātou te hunga kāinga e noho ana ki kona. Kei koira, kei roto i ō tātou tikanga te rongoā mō te tiaki i ō tātou taonga. Pēnei te rāhui, e hoki tātou ki te mahi i ngā rāhui. Ina kite tātou e mimiti ana te ora o ngā taonga o te moana, rāhuitia kia ora rānō. Kia ora.
Kia ora rānō, me te whakaora mai i ngā wai Ki ahau he tino take nui tēnei, mai, mai tōku hikurangi ka puta ai ki tau mārere, ā, me taku mōhio ko te wairaka e, e whāngai ana i taku reo, e whāngai ana i taku whenua, ērā mea katoa, ā, kia, kia hoki tika, kia mā te wai, kia taea ai ōna āhuatanga katoa te kawe. Tino, tino mea nui tērā.
E ana te moa nei ko i a koe ra. Pai ana pea kai te Hokianga na te mea kei reira te kai waka ra ne? Hahaha e arai ana i nga nga nga waka nei. Tuku iti noa au te hunga e mae ana ki te hakawhiti. No tikana.
Engari e haere tonu mai ana wo whanaunga o Kaikohe ki te koiku. No e hoki ana. Ko tatu ano tatu. Wetahi taima. Umm hoki ana au ki te ki nga korero umm i puta i a koe Aperehama mo te rerekē o nga whakaaro o te iwi tāhae whenua me te iwi Maori. Ko nga tikanga e arahi ana ratou i a ratou te nuinga o nga tikanga ko nga mea e tohu ana he mahi moni tenei mahi anei koia tera ko te whainga nui. Te ao Maori E mārama ana tātou ki tēnei mea te whakapapa, e mārama ana ko Ranginui, ko Papatūānuku, ko ngā atua, ana, ko te taiao, ko ngā uri. Tātou hononga ki te rahi e, mā kume atu, e pōtiki kē te hunga tangata, tātou e teina. Teina ki te taiao, nā reira, e mārama ana te hunga e whakaaro Māori ana ki te hononga, nā, e, ehara i, ehara wā tātou kai i ngā mea, ā, e whāngai ana tātou ehara i te mea hei mahi moni, ehara, e wērā mea i te mahi hei mahi moni, nā reira, tino pai kē ngā tikanga o ngā mātua tūpuna nā te mea i āta whakaaro rātou ki ngā mokopuna, ki ngā uri, ki ngā reanga, horekau anō kia whānau mai. E mihi ana ki a Kairo i tā Kairo noho ki ngā Kōti, e hia kei nei, e hia marama? Toru marama. Toru marama, te roa. Mahi nui, ki Pōneke? Tāmaki? Nō rawa ai, Pōneke. Pōneke.
Toru marama.
Toru marama. Me te āta wānanga, kei roto i te ture i a ēnei, ko Tikanga Māori te ture tuatahi. Me taku āta noho ki te wānanga, me taku kōrero ki ngā tiati, ā, ko wai koutou ki te whakatau i te tikanga Māori i raro i tēnei ture? Ka mea mai tētahi, Koia ko koe kei konei, māu mātou e tohutohu. Ka korero pera mai, ka āta au ka mataku, āta au ka mataku i ngā iwi e tono nei. E mea rā, oh, nā, nā Moe whakatau te, te, te tikanga nei. Ka tautoko au i tēnā, me kī, a Kauru, otirā koutou te hunga e kōkiri ana ēnei take, nā te mea, Ko tētahi o ngā hēmano o tango ngā take nei, kāore a āta māramatia ana e te nuinga. He pono tēnei, ko ēna koro kai kia wai rānei te taha o te rori, kāore e mua ana kei hea runga, kei hea raro o ngā take nei, nē? Nō reira, ka ora tātou i te tokoiti, he tino tika tērā. Pēhea te moana, e koia koe rā, he takutai moana hoki koe. Pai ngā kai o tō rohe.
He repo. No, no, nonohi rawa. He repo.
Ka ora pea. Kauhare mai nei, kauhare mai nonohi. Ka ora pea koutou i te matara atu nei i te ao. Hoi no. Ia, ia koutou e korero ana, ka whakaaro ahau ki nga tangata, E kohikohi ana i nga nga rimurimu i roto i te tai. Engari ko te nuinga o nga tangata e tangotango nei, e hoko nei i enei rawa ehara no tatou, no tatou hapu o tatou iwi. E hokona ana enei tangata e kohi ana i enei rawa ki nga tangata no wahi ke atu. And ko rātou e hokona ana i ngā ngā kūtai nei mō Te Pekensay, mō Moai Raini, piki toa nei, nō reira ko. Me ngā seaweed salad. Āe.
Kua tino huri i āianei nā te iwi me pēhea anō tātou e whakamahi i ēnei rawa kei te, kei te moana, kei te moana. Ā, hoi nō, i tino raru rātou ki ngā tangata o te kānga i te mea ko ō rātou mihini e, e here ana i roto i te tai me te haka, mate hoki ngā wāhi pipi, ngā mātātai i runga i te, i te, i roto i te moana kau. Ā, ētahi wā e hanga like rua tekau ēnei mihini e mahi wā rātou mahi i roto i te tai. Me ngā trakihana nē kua kitea. Āe, āe, ēnei te hanga nei e hanga. like forklift Ae, ae, te hanga ae. o te mihini ra and ka hau atu ratou ki te moana kia mea hiki atu i nga i te rimurimu kei reira me kina te spat te kupo spat koira ta ratou hiahia piripiri atu ki te rimurimu engani na nga mahini hanga ae hanga rua tekau pea Engari, poka noa mai ana te, haere mai. Ae, ae, ae, ko Watt, ko tetahi, ko te kaipupuri i te kouta he Pakea e noho atu ki Blenheim. Horekau tetahi o te iwi e pupuri ana i tenei kouta e nao etahi whanau ki te kainga e haka mahingia. Anei wenei hononga ki te ture, ne? Ko wai e whakatau ana, ma tetahi tangata e noho ana ki Te Waipounamu, kei aia te mana ki te whakatau Pei ana te one o Orotu Engari hei mahi hei hei hakararu i a matou o te kainga o matou wahi hi ika ma tai Tera pea he he ture atu mo tera momo a hauhake i te i te rimurimu he rerekē ki te haere kohi pipi. Tena pea? Ae. E whakaaro ana, i te mea, moe nau, kei a koutou te, te ahei ki te tuku nga, nga raihana mo te tangata haere te kohi pipi, kohi kutai rani, ne? Engari horekau e pa ana ki tenei, ki te rimurimu. I, i te wa, taku mohio, i te wa i hakataungia nga kereme mo te moana. Mo te moana, ae. Ka, e tamariki tonu ana nga, ngā, ngā, ngā rōpū, ngā iwi nei, ki te, ki te whai rawa i ēnei rawa e, e puta mai ana i te moana, ka mutu, ā, ki taku mōhio, kua hokona kē rātou i ēnei, ā, ēnei rawa, ēnei āheinga ki ētahi atu. Engari ko te raru nui, ā, ki te hunga kāinga, ko tō rātou. mahi hei takatakahi i ngā mea atu, i ngā mea o te taiao, pēnei me ngā pipi, ngā wāhi pipi nei, ngā tuatua. Tau ahakoa rātou, rawa rātou e āia nei kia haere mā roto te RMA, Resource Management Act, ki reira, ki te Aua, engari he pene me te mahi tāhae. Tāhae kai, tāhae, kino. Engari e kore tāhae, kore tāhae te haere huna, mehemea e taki ana he forklift mai nei. Haere ana i ngā haora iti o te pō. Ae, ae, he mea pō te ao o te pō, 24-7, pena kua tau mai i nei ki. Koutou hoki, ae.
He mea, ae.
Rua karaka i te ata. Rahi.
We rohe nga hui ra o nga traki ana. Iwa, koutou hoki ai.
Koia nei ko nga tupato kei roto i nga ture nei, te hanga nei na kore uru katoa, nga mea katoa kei raro i te kare o te wai. He wa no ka puta mai tetahi mea, he moni kei roto i tetahi mea, kahore taua moni i reira i mua, na ka keremetia e te pakeha. Engari kato enei mea ko nga tini a Tangaro, ni? Ae, kia ora.
Nō te mea rawa mātou i mōhio, oh, he rimurimu noa iho nei, engari kei roto rā, ko ngā wāhi kūtai, āe, ngā wāhi pīpī kūtai nei. Hanga tata ki te iwa tekau paeheneti o ngā kūtai puta noa i te motu, i te ao, Ko wā rātou, ko ngā pēpē o rātou nō runga o Te Oneoroa Tohe. He ara mai te ono, ngā green lip mussels hoki. Ai, ai, ai. Ai, ai, iwa te kaupāhine teo te ao. Koe tērā ko te take kei konā ngā tāmure katoa, nē, hihihi, ngā kūtai pai. Konā te ao nō, nō Te Oneoroa Tohe, engari horekau mātou o Te Oneoroa Tohe e whai hua nō tēnā. Te wā nei ka hakaritengia a Te Rarawa kia kaua E haere mai o Mehini tenei taha o te awa kei kei a mea te tonga o Tongarotoa tetahi awa karange ko Waimemiha and ko Hakaritea Te Rarawa kaua rawa o Mehini haere mai ki tenei taha ia and inaina e pai ana pai no kia well e mea raru ana ngai takoto engari pai ki taha o Te Rarawa. Hono kona tetahi he mea mahi tuatahi. Tetahi take e raru ai he mahi kei kona ma nga ma nga uri. Ai, ai, ai. Era mea katoa e haka poro raru ana i ta tatu noho. Tika ana, tika ana. Ari tonoa mai nga mihini na ka kare mai ki te rawhiti roa I kore he Plymouth kai i nga tarutaru o te moana. Tonoa kē te ki Matawaia. Kē tu i nga rori. Kia ora.
Ki tahi wa mātou rori.
Engari, ko tetahi raru, ko raru ki roto te Pewhairangi, pērā ana, ka hao ika, ka wera āhuatanga katoa, rawa nga iwi moio, i āianei te wātea o te papa, katahi ka tupu ake ko tērā
sea splurge o tēina manaru ana.
Ko kore e whai wāhanga mō ngā kaimoana, mō ngā. He taru Māori tērā, he rāwa horai? Tino rāwa.
E pēnei te paihamu nei, ahu mai wāhi kē, tāti mai i roto i ahau, ki te motu o Aotea, tīmata ngā kē, E ka ehara i te mea hanga, e he hanga iti noa te wāhi i kapia ki te tarura i āianei e kō atu i te 80 whīra whutupaoro te rahi, he horo te tupu,
koina ka horapa ki runga i te tapatai, i reira ka tāmate haere ngā rimu Māori, ngā. Āe, nā, i tāti mai i Aotea, tahi ka kitea i te rāwhiti e tupu mai ana i Te Peowhairangi, ā, kei ētahi atu pito wāhi o taku rohe taua rimu e tupu ana.
Āe. Ka mutu ka tukungia ko ngā Pene te maua ki raro, hei kai te meraka, engari kore ke, kore ke hohonu rawa ta, ta ratou i keri atu, me haere ma runga. Pene te koti karaehe nei. Nga, kua kahia tau i aenei taraina ki te whakatikatika i tena mea. Yeah. Uh, ai, na titiro tatou, uh, ko te ture Pakeha, te mana whakahaere i ēnei mea katoa, ki a au e raru ana i kona. Kia ora, tautoko. Ka mutu kaua e mea me whai wāhi te tikanga Māori i roto i te ture Pākehā tahi ka tika, me hoki ki ngā whakatau i roto i te Tiriti o Waitangi, nāna ka mau tonu te iwi Māori Ngā hapū, ā, ki tēnei mea te tino rangatiratanga ki runga i ō tātou whenua, kāinga, me ō tātou taonga, ā,
Ahakoa te iti. Me mataara tātou, me mataara tā, me ū tātou ki konā. Me ū. Ā,
e kore e tika mai i roto i te ture Pākehā. Ā, ka titiro ahau. Koinei waku korero ki waku tamariki korero matou matou ko te reo Maori ko nga rakau Maori ko nga tikanga Maori he mauri taketake no tenei whenua engari tera atu o tatou reo me nga kararehe penei te paihamu E te Kalerpa e kōrero he mauri manene nō wāhi ki atu. Taku hiahia kia aro ki ngā, ki o tātou taonga.
Hei, engari kaua aro rawa atu. Kua mate tamariki haere te hītuna. Ka hūtia mai te tuna, Ū, kaua e patua he tamariki nā Tāne! Ka mate kai tātou ina kore ko kainga hua o Tāne. Nō, he mahi tā rātou i roto i ngā waikiri. Tau me haere huna ki te tiki tūturu. Ātaahua.
E tatari ana tātou, nē, nā te mea ko mārama noa atu tātou. he he oranga kei roto i a tātou tikanga. Kia ora, āe. I ahu, i, i noho pērā o tātou tupuna, nē? He rāhui, he tiaki i ngā rawa o te ao nei. Hono e tatari kau ana tātou kia mārama tahi te ao me tātou. Kia ora, āe.
Ka, ka mutu aku torotoronga i te ao. I roto i ngā tau nei ki te kōrero mō te pāweraweratanga o te ao, e mōhio ana te ao, te ao pūtaiao, e mōhio ana rātou ko ngā mātauranga e mārama nei te hononga atu o te tangata ki te taiao kei ngā iwi taketake e mau tonu ana. Āe, tino, me mōhio tātou ki tēnā. Āe. Ko tā kua mātou haere ki tētahi wā aku hui pērā mō te taiao te take, and ko tā mātou kaua e turakina wētahi atu rākau o te ngahere. Me tiaki i Philippines i wā rātou ngahere, a wai atu, a wai atu. Kei a tātou te oranga o te taiao i roto i wā tātou ngāherehere. Pēnei i a Taylor nei, kōrero mai ana ki a au i tēnei rā, te mahi a tana whānau i ngā tau tata nei, he haka tō. Ka pai. Nā Rākau. Ko kei te hā taku pātai tuatahi, oh, he paina? Hei tāna, e hara. Kei ako i ngā kōruru. Ae, wāhi kōawaawa tō mātou i ngā whenua e puta ana ki ō rua wharo, nā, puta ki te Kaipara. Nā, ko KMR, Kaipara Remediation rātou mā, i tuku i ngā tupu ki a mātou, whitu mano i tērā tau i hakatōngia mātou ki te awaawa. Āe, i te mea i orua wharo i ngā wā o mua e ai taku māmā, kite ia i te manaia, i te aihe, nā iāinei, horekau wāhi aha, ko ngā karahu kua hau ngā pirau haere iāinei. Engari koia tā rātou kōrero mō te hakaora anō i te kaipara kei roto i ngā kōawaawa, nā, ko ngā pāmu, āe, ngā pāmu o ngā tahataha kua hoatu e pūtea kia. Kua rakau moe ana ki te kupu Māori, engari e riparian planting nei, e tupu ki te taonga awaawa, me te hoatu pūtea hoki ki ngā kaipāmu mō ngā taiapa tika ana. I te mea ko ngā kau kē, ngā raru. E ora, e ora haere ana i tērā wiki, rua wiki pea ki muri, kite mātou i tētahi tuna e kau mai, kaukau mai ana. Nā koutou tonu i mai? Āe, he aha te whakatō? Oh, ētahi taimai o Turi o Hau, hae mai ki te āwhina i mātou ki te whakatō i ngā mea. Nā te riparian, ko te parenga tēnā o te awa nei, haka tōnga ana ki reira hei pupuri i te whenua. Āe, teka.
Nō reira, he harakeke, e tētahi atu wāhi ko ngā rākau Māori, āe, he. Nā, kite ana tātou nei ko te hono o te moana ki te whenua, ki te awa, ki te ora tonu o te tangata. Oira koe, haere au ki tētahi o ngā wāhi, i, katahi ona ka mutu wā rātou ā, mahi o te kōti, ka haere au me tētahi o ngā tiati, me te, me tanu koe i ahau ki te kite i te wāhi nei. Haere atu au, paora atu māua ki tētahi whānau i reira i tērā ata, ka mea te tamaiti, tana tamaiti, tekau mā rua ngā tau o te wahine nei, tana, Oh, kia moe au koe, i konei au i te ata nei e mirimiri ana i ngā tuna, he tuna heke, haere mai i te awaawa ki roto i te moana, I runga i ngā mahi tango o te ao Pākehā i wā rātou mātauranga, ka pāhingia te heke o ngā tuna nei, ka ngaro haere ngā tuna. Nā, i te rā i reira mātou, kotahi marama, e rua pea marama noa iho te whakahoki mai o te mana whakahaere o tērā wāhanga o te awaawa, kua ora mai ngā tuna, tae pai kia taea e ia te mirimiri rawa i mākū ana waewae. Noho i te taha. Nō reira, i roto i te mātauranga Māori, e kore rawa e roa, ka hoki mai, te mea e marama ana ki a tātou te tiaki i te taiao, e kore hoki e taea kia tūkinotia i te mea ko tātou tērā, ko wā tātou i tuakana tērā. E tahi marama, rua marama, ka mutu mō te mea rāhui nei, he anō i roto i te kōti me ngā kōrero i roto i te tribunara, e hanga pēnei nei, o, Ko wai e taea te whakatakoto i tētahi rāhui, me tangata whenua ake? Well, i tērā, i te wā tonu e tautohetohengia ana tērā, ka mate tētahi o ngā hoa o taku irāmutu ki roto i Te Wairarapa. Ka haere taku irāmutu, rāhuingia te. te whenua me te wairaka, te wai, nā, Ngāti Hine nei a Ngāti Rangi, engari me tana moe, te tikanga Māori, ka mahingia ia he rāhui ki runga i te awaawa, nā, mō te mate te take, engari me te, e mahingia ana hoki ia mō te whenua, e tāna e kore ora mai tēnei mehemea e kore e rāhuingia ana hoki ko te whenua. E nana, me te hō, e, nana i rāhui mō te rua marama. E kaua tera wahi e takatakahia, e kaua e kaukaungia te wai. I a Kauru e koro nei mo nga mahi i te hau kainga. Koia no tenei ko te taonga korero i roto i te nga ture takutai moana nei. Nui taku awangawanga ko te ture e mea ana kaua e whati te noho o te tētahi iwi, nē, ki tōna kāinga mai rā anō, tae noa mai ki tēnei rā. Ko te raruraru o tērā, mōhioana tātou, e māho ō tātou kāinga iāinei, tēnā pea kotahi whānau, kotahi tangata rānei, whanaunga, nō taua whānau, nō taua hapū kei reira e noho ana, kua kore kē pea e noho Māori, kua kore e mōhio he Māori ia, kāore kōrero Māori ana, kāore he rangatiratanga, ērā mea katoa, engari ko te mahara. Ko taua haka papa e kōrero nei koe, kei roto tonu i tana noho tonu ki taua wāhi. Kāore tērā, ki au nei, he pupuri tonu tērā i te whenua, ahakoa kūarea nei e ā taua whenua. Engari mā te Pākehā e titiro, kua hē, kāore e rite ki te āhua o tāna titiro, he aha tēnei mea te noho tūturu ki te Tāhi whenua mai rānei. Engari mehemea he whatinga o te hono o tētahi whānau ki tōna whenua, te take o tērā whatinga, moe ana tātou, ko ngā ture, ko ngā mahi, A te iwi tāhae whenua, a te Kāwana. Nā rātou tonu te nuinga o ngā wera wehenga, wera whatinga o te, e, ka nui taku hoa. Kia ora e Taylor. Kia ora, yeah, kia, kia moea koe ko tōku, and ka rongo tāu, tō kōrero Taylor, me taku, te whakapapa, Ko te, te whakapapa ko te tātai hono, nē, ko te honohono ā-tangata nei. Engari ko te āhuatanga tērā o tā tātou pupuri i te mātauranga. Ki ahau nei, kia kaha tātou te ako i tērā āhua whakaaro, te whakaaro, na, ka mea mai tō māmā ki a koe, e ō, i mua, e mahara ana au i te mea, te mea, te mea. He whakapapa tērā, e, e tātai ana ia i tētahi āhuatanga Kia hono ai a koe me tō taiao me ngā kōrero o te whānau ake. E whakapae ana tātou ko te whakapapa, hoi anō e tae ana mō te, mō te tātai tangata. Engari, he āhua tērā whakaaro o te Māori hei pupuri mātauranga. Kia mārama ai, hono tīkina atu tērā wāhanga ka, ka tātai haere ai. Taku, taku aroha, Kingi. Engari, kaua koe e mea, māku koe hiki. Ka hikina, hikina koe. He ara koe i te pēpi, ka wau e hikihiki i a koe. Āe, na pai te akarongo haere ki ngā kōrero nei. Ka mutu ka hoatu ki a Aperahama kei a Epete kōrero hakamutunga. Kia ora Kingi. Taku hē katoa ki te kāwanatanga, ahakoa nō tēhea taha, taha maui rānei, taha matau rānei. E kore ia, kei te ngutu kau ētahi taima tana hakapūmau ki ngā tikanga Māori. Pēnei nā, mahara nei i roto i ngā tau tata nei, ka kitea e tāmatemate haere ana ngā ika, ka puta te ture a te kāwanatanga, āe, mehemea e hī ika ana koe i te toka, e mea nei te rahinga ika ki a koe, i haka nohinohitia. Engari anō ngā kaipuke haere ana ki te patu i ngā mahi, nā, kua haka pikia te rahi o ngā ika, e taea nei rātou. Ā, kei te pōhauhau hoki o tērā, nē? Kei konā katoa ngā tohu, kei te moana. I mua, Ā, kua haere koe ki te, ki te wāpu i te taha o te rori, pangai i tō, i tō aho ki roto i te moana, ka mau he ika. I āineina, ahakoa, ono haora ou e tatari nei, e kore i te aha rangi ngā mau maunga. Koia nā ko ngā tohu. Ahakoa ngā maunu rerekē ai.
Ahakoa he aha ngā maunu, nō reira kē anei, kei konā ngā tohu e tino raruraru ana te takutai moana. Ko taku pai ki te take nei, Ki pai waku whananga waku hoa ka nui te ka nui te pai ki nga mahi ruku kaimoana hi ika e ranga engari kuare ana ki nga take takutai nei ne engari no te putanga ma nga raruraru nei kua hanga huri o ratu ngakau me ta ratu titiro ki nga take nei ki te hapai ake pene me te tarutaru koro mai nei a Apirama kua huri hoki ratu ki te awhina i ngā pākehana ki te patupatu haere i te tarutaru i runga i tō rātou kaingākau ki ngā mahi moana nei. Nō kei konā hoki ētahi painga. Nō rā Piramu. Ai nō rā tāku e titiro hakaroto tātou ki roto i a tātou anō. Kaua tātou e ware atu ki ngā mahi Ā ētahi rā, ko tō tātou tino rangatiratanga kei a tātou, hoi nō me māia tātou ki te kōkiri i ngā kaupapa e ora ai te taiao, e ora ai ō tātou mokopuna mā roto i te ū ki tēnā i whakatokahia ki te Tiriti o Waitangi. Kore e taea te tae atu te hōmai i tō tātou tino rangatiratanga kei a tātou kē, na kaua tātou e ware atu. Ki ngā whakawhiu o te wā, pae tū, pae hinga, kei konei tonu tātou e kore tātou ko te wehe atu. Kia ora. Ā, koirā tāku, mai i te tau 2004, i haere au i roto i runga i taua hīkoi, ā, mō te takutai moana, ka ara mai te pāti, ā, pāti Māori i muri iho, ā, i taua tohe nui. Ā, nā te hīkoi tahi anō ka oti a tātou i te wiki ko Pahure, ā, koia anō tēnei, ā, ko tōna pūtake, ā, kia mana tō tātou tino rangatiratanga, ā, ki tēnei whenua, nā tō tātou tupuna, nā Māui i hī mai i te, i te moana. Āe, āe. Ā, nā, taua hononga whakapapa. Ā, e renarena tonu ana. I tēnei wā tonu, ka renarena tonu taua taura here i roto i ō tātou mokopuna e haere ake nei. Koinā me māia tātou.
Apai, nā, pae tū, pae hinga, kei konei tonu a Ngā Nāwai Teka a Te Rawiki. Hāunga tērā, E whakamīharo ana au ki a koe, Taylor, he taitama wahine pakari i rongo atu i te reo, moe ana he ātene me te karahu. Nō reira, ka mutu tā tātou kapopae nei, nā kore taku pātai ki a koe, e hī ō tāu te mea, te mea, te mea, nā te mea he tamaiti wāku. Ka kiatia e tātou mā, me mutu i konei, i runga i ēnei haka moemoe, e kī nei tātou kia hakahokia mai ngā tikanga o onamata, ki ahatia. Ko tāku raro mō tēnei wiki, ā, te wiki e heke mai nei, ka tū te take mai nō tātou ki konei.